Den Invité vun der Redaktioun. Dat ass haut de Moien den Direkter vun der Nationalbibliothéik. Gudde Moien, Här Conter. Schéine gudde Moie.
Am Juli 2020, matzen an der Pandemie, hutt Dir d'Spëtzt vun der Nationalbibliothéik iwwerholl. Eng Nationalbibliothéik ass jo och keng Standardbibliothéik, wéi déi meeschte Leit se kennen. D'Haapterausfuerderung ass et, fir de Leit een einfachen a fiabelen Zougang ze ginn zu all de Ressourcen. Gléckt Iech dat an hutt Der vill Leit, déi aktuell op déi Servicer zeréckgräifen? Ech denken, dass d'Nationalbibliothéik gutt aus der Covid-Kris erauskomm ass. Eleng d'lescht Joer hate mer eng 92.000 Leit, déi bei ons an de Lieshall komm sinn. Mir hunn 68.000 Dokumenter ausgeléint. Mir hu 36.000 Leit, déi bei ons ageschriwwe sinn. Mee et muss jo net nëmmen an d'Nationalbibliothéik kommen. Mir bidden och de Leit en Zougrëff op digital, op numeresch Ressourcen. A fir dat vläicht eng Kéier vun der Offer e bëssen ze ëmschreiwen, nach eng puer Zuelen, Dat sinn awer ronn 780.000 wëssenschaftlech E-Booken, op déi ee gratis Zougang huet. Dat sinn eng 115.000 E-Booken am Beräich vun der Ënnerhalungsliteratur a vun der Ratgeberliteratur. Dat sinn iwwer 68.000 Fachzäitschrëfte vun der Anthropologie, bis bei Zoologie, dat sinn eng 180.000 Musekstitelen, dat sinn iwwer 20.000 Filmer, et sinn 304 Base de donnéeën. Dat héiert sech lo net besonnesch vill un, mee zum Beispill eng vun onse groussen Datebanken ass déi iwwer d'Medezin an do fënnt een eleng 35 Milliounen Datesätz an dorops kritt een den Zougrëff gratis. Dat heescht, mir sinn digital a well mer en Acteur vun der Digitaliséierung sinn, si mir gutt aus der Covid-Kris erauskomm. Eng vun den Aufgabe vun der Nationalbibliothéik ass et natierlech, fir de Patrimoine vum Printe ze versuergen, dat wat Dir eigentlech d'Luxemburgensia nennt, also lëtzebuergesch Publikatiounen. Wéi wäit si mer dann do an der Numérisatioun? Ech denken, dass Lëtzebuerg insgesamt hätt kéinte scho weider sinn. Scho virun engen iwwer zéng Joren hunn d'Kulturinstituter wéi d'Nationalbibliothéik, wéi d'Nationalarchiven an anerer dorops higewisen, dass mer mussen Efforte maachen an der Digitalisatioun. Ech mengen, dass et virun engen zéng Joer e Gebuertsfeeler war vun der Digitaliséierungs a Fuerschungspolitik zu Lëtzebuerg, dass mer en ze enke Wëssenschaftsbegrëff gehat hunn, dass ëmmer nëmmen dat ënnerstëtzt ginn, wat eng Auswäertung vun den Daten ass. An am Géigesaz zu den aneren europäesche Länner hu mir et zu Lëtzebuerg awer verpasst, eleng virun zéng Joer spezifesch Budgete fräizemaache fir de Volet vun der Digitaliséierung. Mëttlerweil, Aus eegenen Efforten, mengen ech, ass et esou, dass d'Nationalbibliothéik besser do steet. Mir hunn am Ament zwar just eng 2,1 Millioune Säiten numeriséiert, mee eleng d'lescht Joer hu mer der 700.000 numeriséiert, déi nach net fräigeschalt sinn. Mee mir hunn eng ganz Partie aner Projeten en cours, zum Beispill eng Revue, Dat sinn awer 400.000 Säiten, vun 1945 bis 2020, wann een d'Revue numériséiert. Mir sinn am Ment am gaangen eng iwwer 60 Titelen, Zeitungstitelen, ze numériséieren an och dräi Millioune Säiten am Beräich vun de Bicher. Mir maachen do weider. Dat huet bei ons eng Prioritéit. Mir hunn eng Visioun 2020, 2030 an de But, ass deen, dass mer bis 2030 alleguerten d'Zeitungen an d'Zäitschrëften an alleguerten d'Bicher numériséiert hunn an am Respekt vun den Droits d'auteuren oder mat de Konventiounen mat de Lëtzebuerger Editeuren se kënnen zur Verfügung stellen, am léifsten ëmmer à distance, ënnert deene Bedingungen, déi méiglech sinn. An aktuell kommt Der do also gutt viru, géing Der soen, dass Der dat Zil, wat Dir Iech gesat hutt, bis 2030 packt? Also ech denken, dass mer mëttlerweil gutt opgestallt sinn, wat den d'Workflowen betreffen. Wann de Budget net ageschränkt gëtt, da sinn ech der Meenung, dass mer ons Zil 2030 wäerten erreechen. D'PNL huet donieft nach en anere wichtege Rôle an de Missioune stoen, dat ass fir de Wëssenschaftsstanduert Lëtzebuerg ze promovéieren. Dat kléngt immens formell a komplizéiert. Claude Conter, wat heescht dat op gutt Lëtzebuergesch?
Et ass esou, dass, wann déi meescht Leit un d'Nationalbibliothéik denken, dann denke se tatsächlech un déi patrimonial Aufgaben, déi mer hunn, an un ons Luxemburgensia, wat de vill Leit vläicht am Vergiessen nobaussen ass, dass mir warscheinlech de wichtegsten, Acteur sinn, fir de Lien ze maachen zwëschent den internationalen Editeuren an der wëssenschaftlecher Communautéit hei zu Lëtzebuerg. Dat heescht, mir sinn net nëmme spezialiséiert op d'Luxemburgensia, mee mir ginn och den Zougrëff op international Fachliteratur. Esou wéi ech schonn gesot hunn, déi 800.000 E-Booken, mir schaffe mat de gréissten Editeuren zesummen, wéi Taylor & Francis, wéi Nature, wéi Springer an esou weider, also iwwerall do, wou international d'Fuerschung wichteg ass, do si mir dobäi, do stelle mir et zur Verfügung. An dat maache mer insgesamt fir 21 Acteuren hei zu Lëtzebuerg, also all Acteur wéi d'Universitéitsbibliothéik, wéi den LIH, wéi de LIST, wéi de LISER, wéi e Max-Planck-Institut a vill anerer, déi jo och numeresch Contenuen, also Datebanken, Fachpublikatiounen, E-Booken an esou weider An dat gëtt alles vun der Nationalbibliothéik geréiert an dat ass vläicht net ëmmer bekannt. Wat heescht dat e bëssen am Konkreten? Mir geréieren d'Acquisitioun, dat heescht mir verhandele mat deenen internationalen Editeuren, mir proposéieren nei Preis, Präismodeller, mir verhandelen d'Lizenzen, mir zéien och alleguerten déi Statistiken, an mir si virun allem déi, déi och déi Infrastruktur bidden. Dat heescht, dat muss jo zougänglech gemaacht ginn iwwert d'Bibliothéikssystemer. Do hu mer d'lescht Joer en neien etabléiert fir 83 Bibliothéiken hei am Land. Dat maache mer an dat bidde mer de Leit gratis un. Mir maachen eng gratis Maintenance, mir maachen den Helpdesk, mir, mussen de Leit eng Authentifikatioun ubidden a mir musse kucken, dass déi Daten zougänglech sinn. Ech ginn e ganz einfacht Beispill, Haut ass kee méi, dee seet, de Stroum kënnt aus der Steckdous. Or, d'Date sinn net einfach do. Déi gi kreéiert an si mussen opbereet ginn an déi Opbereedung Dat maache mir an der Nationalbibliothék. An dat ass dowéinst och, wou Der sot, datt deen Accès op d'Donnéeën net esou selbstverständlech eigentlech ass. Do stécht ganz vill derhannert. Wann ee elo seet, et wëll een et méiglech maachen, deen Accès fir all Mënsch op d'Donnéeën ze ginn, an net just de Wëssenschaftler, fir all Mënsch wierklech à distance d'Accès op alles ze ginn, ass dat, ass dat iwwerhaapt méiglech oder ass dat net awer e bëssen en Défi, deen, jo, onméiglech ass?
Mir maachen dat. Also mir maachen dat net nëmme fir déi aner Institutiounen, bei deenen ee muss affiliéiert sinn, mee wann ee Lecteur an der Nationalbibliothéik ass, an dat kascht näischt, da kritt een dee selwechten Accès. An dat ass eppes, dat ass wichteg. Mir sinn do fir allegueren d'Wëssenschaftler, onofhängeg vun den Institutiounen, a mir sinn do fir eng fuerschungsaffin Ekonomie, Mir hunn eng Ausdifferenzéierung an der Ekonomie hei zu Lëtzebuerg, wou ëmmer méi am Beräich vun de Computer, den Algorithmen, am Beräich vun der Robotik nei Beruffer geschafe ginn. Mir probéiere vill nei Entreprisen op Lëtzebuerg ze kréien, déi si fuerschungsaffin an déi brauchen och en Zougang zu deenen Daten a mir an der Nationalbibliothéik ginn déi och un déi Leit. Claude Conter, Dir waart am Juni 2021 schonn eng Kéier bei mir hei am Interview op dëser Plaz. Deemools hu mer iwwert d'Archivéiere vum Internet geschwat. Kënnt eis nach emol erkläre firwat dat esou wichteg ass? An Dir hutt och deemools gesot, dass en enormen Defi, et kléngt och no engem weideren Defi, dee quasi onméiglech ass, fir alles kënnen z'archivéieren. Also All patrimonial Institutioun weess, dass een net ëmmer alles kann archivéieren, mee et muss ee sech dozou, muss ee sech dorëms beméien. Wat wichteg ass, ass, dass de Lëtzebuerger Internet ass genau esou Patrimoine. Um Lëtzebuerger Internet hu mer d'Homepagë vun den Artisten, vun de Schrëftsteller, awer och vun den Entreprisen. All dat ass Patrimoine hei zu Lëtzebuerg, fir Iech eng Virstellung ze ginn, dat sinn iwwer 500.000 Internetsitten, dat sinn, d'lescht Joer hu mer 4,5 Milliarde Fichieren, Dokumenter, gespäichert oder och, fir et aneschters auszedrécken, 512 Terabyte. An dat ass eng vun den Aufgaben, well den Internet ass, fir mech sinn d'Date vun der Zukunft si lo schonn d'Date vun der Géigewaart, well wann haut een eng Recherche mécht, da mécht en se iwwer den Internet an ons Aufgab ass et de sougenannte Lëtzebuerger Internet ze archivéieren. Dat sinn alleguerten déi Domainen, déi op lu ophalen, dat sinn awer och alleguerten déi Domainen, déi e Lien hu mat Lëtzebuerg a vun deene mer wëssen, a mir wëssen et net ëmmer, mee et kann ee sech bei ons mellen a soen, ech hunn e Lien, ech hunn eng dot com Adress an esou weider an dann gëtt dat och. mat archivéiert, et ass noutwenneg fir dass mer ons Gesellschaft verstinn, well mir archivéieren eng Gesellschaft an der Bewegung an dozou gehéiert och den Internet. Ech hëllen awer erun als meng leschte Fro, dass et do immens vill Grenzen awer gëtt, well wann ee weess, den Internet ass schnellieweg, et sinn ëmmer erëm Page, also Homepagen déi verschwannen an déi nei kommen derbäi an dat pro Dag, plus déi sozial Medien. Wou sëtzt Der do d'Grenzen? Ass et da esou, beim Internet sinn et tatsächlech Dausende vu Säiten, déi pro Joer verschwannen. Dowéinst maache mir och, mir crawlen véier Mol am Joer den Internet plus d'Mediesäiten all Dag. Bei de soziale Réseauen ass et esou, dass mer eng ronn 1200 Twitter-Accounten, insbesonnesch och vu Politiker, archivéieren, well et wichteg ass dono fir Politologen a fir fir Historiker, fir eng Analys ze maachen. Et ass awer esou, datt mer tatsächlech Grenzen hunn. Mir hu Grenzen am technesche Beräich. Bei de PDFe gi mer nach gutt eens, mee wann en ufänkt un Audiodokumenter ze denken oder u Videoen, do hu mer eng puer Problemer. An et ass och esou, datt mer bei de soziale Reseauen, wéi Facebook, am Moment hu mer komplett Grenzen do. Mir wëssen, eng puer fir déi mer ons interesséieren, sinn do awer net an der Lag technesch am Ment an och rechtlech net an der Lag, fir déi kënnen ze crawlen. Also immens vill Defien fir d'Nationalbibliothéik, dat war den Direkter Claude Conter. Merci fir Äre Besuch de Moien am Studio. Villmools Merci, Madamm Goerens.